מען זאגט בערך ווי מען שטייט אין לעבן, דער וואס די שואל ווי ער האלט אין לעבן, און אויב איך מעג צולייגן נאך א ווארט וואס דו האסט מיר געזאגט, איך ווייס נישט צו דו האסט עס געזאגט דא פארן עולם, אז ווען איימיצער פרעגט א שאלה אויב מעגליך זאל ער געבן א דוגמא, א ביישפיל, אז עס העלפט קלארער פארשטיין וואס יענער מיינט צו פרעגן, איך מיין דאס העט זיך בעסער דערקענען ביי די נעקסטע שאלה, אקעי. סאו די שאלה איז, א פופצן יעריגער בחור, פארוואס איז אים אזוי שווער צו גיין שלאפן?

צוגיין אין צוויי וועגן, ס'קען זיין זייער זייער סימפל, ס'קען זיין דו טרינקסט קאפי, אדער דו האסט אנדערע זאכן וואס מאכן דיך זייער עקסייטעד און הייפער עקטיוו, און דאס שטערט דיך פון איינשלאפן, ס'קען אויך זיין אז וויבאלד, כ'וועל אנהייבן ביי די סוף, וויבאלד דו שטייסט אויף שפעט, וויבאלד דו גייסט שלאפן שפעט פאר וואטעווער ריזען, איז דאס אז דו גייסט, דאס אז דו גייסט שלאפן שפעט איז שוין די סיבה. דאס אז דו שטייסט אויף שפעט איז שוין א סיבה ס'זאל דיך זיין שווער איינצושלאפן וועגן דו ביסט דאך נישט צו לאנג צוריק אויפגעשטאנען.
סאו ס'קען זיין פלעינע פשוט'ע זאכן וואס נעמען עס און אויף די מער טיפערע לעוועל קען זיין עפעס גרעסערע אישוס טיפערע אישוס וואס שטערן דיך וואס באדערן דיך באט נישט איך און נישט דו פנחס ווייסן וואס וואס ס'קען זיין מיט אים באט אויב ער טראכט אז ס'קען זיין עפעס טיפער איז כדאי ער זאל עס גיין באמת אויסטשעקן מיט א טעראפיסט אדער מיט זיין דאקטער. אדער אבער אין די פשוטע לעוועל, אויב דו טרינקסט נישט קיין קאפי צו שפעט, און אויב דו טרייסט איינמאליג זיך יא אויפצורייסן פרי כדי צו סטאפן די סייקל פון אויפשטיין פון אויפשטיין שפעט און נאכדעם נישט קענען געהעריג איינשלאפן, למשל איין טאג רייס דיך יא אויף פרי, טריי נישט צו טרינקן קיין קאפי, טריי צו האבן א פולפילטע גוטע געשמאקע טאג, וואס דאס איז אויך איינע פון די סיבות וואס איך האב נישט יעצט אויסגעשמועסט, זייער אסאך מאל א מענטש קומט סוף טאג און ער פילט אויך א גארנישט אויפגעטון, און דאס אליין לאזט אים נישט גיין איינשלאפן, און אויב ער גייט שלאפן שפעט, אוטאמעטיקלי גייט ער אויך אויפשטיין שפעט, יא? ס'גייט אין ביידע וועגן. סאו, אויב דו קענסט זיך נעמען, קודם אויף די פשוט'ע לעוועל, צו סטאפן די סייקל אין עני וועי, סיי דורכ'ן טרייען צו איינמאל אויפשטיין פרי, דזשאסט זיך איינמאל יתגבר כארי, און טריי צו פראווענען א טאג וואס וועט דיך יא פולפילן, טריי נישט צו טרינקן קיין קאפי אדער אנדערע זאכן וואס גייען דיך מאכן שווער שלאפן. ס'איז אויך דא טעקנאלעדזשי, היינט ווייסט יעדער אז קוקן אויף סקרינס און זאכן וואס האבן א בלויע לייט קען אויך שטערן, יא אויב דו ביסט אין א פלאץ וואו ס'איז דא צופיל סקרינס אדער קעמרעס זאכן וואס זענען וואס שיינען דיך אריין א בלויע לייט אין די אויגן וועט דיך זיין שווער צו איינשלאפן. סתם צו כדי מיין איך אז עס זיין טונקל. דאס אויך, דאס אויך, יא. וואס איז דיין רוטין? אסאך מאל איז עס פשוטע פשוטע זאכן וואס אביסל קאוטשינג און אביסל לייק דזשאסט זיך מסדר זיין, זיך מאכן קאמפטערבל, שור מאכן אז דיין בעט איז גוט, וואס איז די ענווייראמענט ווי דו ביסט, די הויז ארום דיר איז צו לעבעדיג, ווען ענדיגסטו דיין טאג, וואס איז דיין וויינד דאון רוטין, און ס'קען זיין אז ס'איז עפעס מער. וואס הייסט וויינד דאון? וויינדינג דאון מיינט איר די קענסט נישט גיין פון. הונדערט. הונדערט אויף זיראו. יא. ס'איז א פראסעס, סאו וואס טוסטו כדי זיך. צוביסלעך צוביסלעך בארואיגן און.
אנקומען צו א שלאף צו א מצב פון זיין גרייט צו גיין שלאפן, די גוף זאל זיין גרייט מענטעל. וואסערע מינע וואסערע מינע עסן עסטו, ווען סטאפסטו צו עסן פארן גיין שלאפן, כאפן א שאוער און האבן א באקוועמע געמאכטע בעט, סתם אזעלכע פשוטע זאכן אסאך מאל וואס קען זייער ארויסהעלפן פאר די זאך, און ממילא יעצט לגבי צופרי

וכו' אסאך אזעלכע מינע. אבער עס איז זיכער, איך נעם ארויס פון דיר אזא צד השווה, אז טאמער גייט מען שלאפן געהעריג, מען שלאפט גענוג שעות ווי מען דארף, און אלעס קלאפט אין לעבן, דאס הייסט במזג הראשון דארף א מענטש יא וועלן ארויסגיין פון בעט אינדערפרי אין אזא פאל, יא? יא. און אויב נישט, ס'טייטש אויב ער קומט ווען און ער זאגט מיר, איך גיי שלאפן פרי געהעריג און איך האב א פראבלעם מיט אויפשטיין, וואלט איך עס עדרעסד אנדערש. ער האט געזאגט אז ער גייט שלאפן שפעט. ער זאגט עס קלאר אז ער גייט שלאפן שפעט. יא.

וואס קען זיין אז דארף ער זיך סתם אזוי גיין אייננעמען עפעס עס זאל זיין מער בעלענסד און נישט אזוי הייפער עקטיוו. האסטו געזאגט עס אויך האסטו דערמאנט אז ער האט מורא מ'פארפאסט עפעס? יא, וואס דאס קען קומען פון צוויי מיני וועגן, אדער אויב ער פילט אז ער האט א ליידיגע טאג און ער האט נישט אויפגעטון, אדער ער האט אנדערע זאכן וואס באדערן אים אינעווייניג, אדער די ענווייראמענט ארום אים, ס'טייטש דער עולם זענען עלטערע עדאלטס וואס גייען נישט שלאפן, עס קען עס אויך זיין א שטארקע ריזען. אהא.

מען דארף מאכן גזירת שוות מיט העקיש מיט איך ווייס נישט וואס צוצוקומען צו וואס די שורש פון די פראבלעם איז. אהא. סאו קענסט רעדן דאס זייער ברייט און נאכאמאל און האסט עס שוין דערמאנט אפאר מאל אז א שאלה פון איין מענטש געווענטליך רעפרעזענט א שאלה פון אסאך מענטשן וואס ווערן וואס פרעגן עס נישט דירעקט. יא. עקזעקטלי.
ספעשעלי די סוגיא וואס דו זאגסט אז ס'קאמאן. אויב דו האסט צו לייגן עפעס און דער עולם וועט זיך פרייען צו הערן פון דיר אויכעט. נע, עס געקאווערט מיין איך אלעס און סאך מער ווי איך וואלט געקענט אפילו געטראכטן. יא. יא. אקעי. סאו נעקסטע שאלה. יא. דאס קומט פון כ'ווייס נישט וועמען, עס קומט פון א א איד אדער א בחור אדער א אינגערמאן, אקעי, ער באצייכנט זיך אליין ווי ער האט גוטע כשרונות, אדער לאמיר זאגן ער האט א גוטן קאפ, און ער האט לעבט מיט א חברותא וואס האט אביסל א שוואכערן קאפ ווי אים, לאמיר זאגן צו זייער א שוואכערן קאפ, און יענער פרעגט אסאך מאל שאלות וואס ער הייבט נישט אן צו פארשטיין, דאס הייסט דער שואל זאגט זיין חברותא פרעגט אסאך מאל שאלות, און ער הייבט נישט אן צו פארשטיין וואס יענער מיינט דערמיט, סאו איך וועל זיכער זאגן דעם אמת, איך בין נישט זיכער אז איך פארשטיי זיין שאלה. איך ווייס נישט וואס ער פארשטייט נישט, צו ער פארשטייט נישט ווייל יענער רעדט נישט קלאר, ער פארשטייט נישט ווייל ער זעט נישט די שייכות צווישן די שאלה וואס יענער פרעגט און די זאך פון וואס מען רעדט דא, פון וואס מען לערנט דא, אדער ער פילט אז די שאלה איז צו, לאמיר זאגן, נאריש, אז ס'איז בכלל נישט שווער, וואס ברענגסט עס בכלל אויף? איך ווייס אויך נישט. אקעי, איז אונז ביידע זעמער טאקע אויך צומישט, סאו אפשר מוז איך ארויסהעלפן איינער די אנדערע. אקעי. מיין איידיע וואס איך טראכט איז, אז אויב דו פארשטייסט נישט צו דו האסט א וועג ווי אזוי דו קענסט אים אויספרעגן, דו שואל וואס דו פרעגסט אונז אז דו פארשטייסט נישט וואס דיין חברותא פרעגט, אויב דו קענסט אויספרעגן דיין חברותא אביסל מער, דארפסט נישט גראד טאנצן צו פרובירן תיכף מיד פארשטיין וואס ער פרעגט און אים וועלן ענטפערן ווייל דו פילסט און דו ביסט צוגעוואוינט אייביג אז דו האסט כשרונות. פרעג אים אויס אביסל, פארש אים אויס, שלעפ ארויס פון אים אביסל מער, פרעג אים צו ער האט פארשטאנען וואס דו האסט געזאגט און צו זיין זאך גייט ארויף אויף וואס דו טרייסט אים מסביר צו זיין.

הייב אים אן אביסל אויסצופארשן, פרעג אים אויס, פרעג אים צו ס'גייט ארויף אויף די משנה, אויף די ברייתא, אויף די, אויפן מחבר, אויפן מגן אברהם, אויף די זוהר, אויפן שכ ג, וואס דו לערנסט מיט אים, צו וואס באציסט דיך פונקטליך, וואס פארשטייסטו יא, און וואס פארשטייסטו נישט, זאג מיך די הקדמה פון פאר דיין שאלה וואס דו פרעגסט, אויב דו פרעגסט א שאלה מיינט אז ס'איז דא עפעס א פארט וואס דו פארשטייסט דא, דו ווילסט נאר צולייגן עפעס וואס דו פארשטייסט נישט, סאו לאמיר הערן וואס דו פארשטייסט נישט, אדער לאמיר זען ביז וואו האסטו יא פארשטאנען, אדער קענסט מיך איבערזאגן וואס איך האב געזאגט. ס'איז דא דא נאך אסאך זאכן אז אונז ווייסן נישט באמת וואס איז די לעוועל פון אינטעלידזשענס פון אונזער שואל וואס ער זאל פארשטיין, ער זאגט אז ער איז זייער א גרויסער כשרון אבער ס'קען זיין אז ער איז א כשרון אין זיין אייגענע וועלט, ס'קען זיין אז ס'איז אים שווער אין קאמיוניקעישן און פארשטיין וויאזוי אנדערע קאמיוניקעיטן, און איך וואלט אים צוריק געפרעגט וויאזוי ביסטו מיט אנדערע? ס'טייטש דו האסט די פראבלעם נאר מיט איין חברותא אדער דו האסט אסאך מאל, דו טרעפסט דיך אסאך מאל קעגן מענטשן וואס דו האסט נישט קיין מושג וואס זיי ווילן פון דיך? און אויב דו ביסט נישט אזוי נאר דו ביסט זיכער אז ס'איז דא אסאך אנדערע וואס זענען יא, וואס פארשטייען יא וואס דו רעדסט און דו פארשטייסט יא וואס זיי רעדן, איז פרעג אפשר אויף א איידעלע וועג אויב דו קענסט און עפעס א וועג טשעק מיט אנדערע וואס וואס לערנען אויך מיט דעם קינד, צי ס'איז אנדערע שואלי מיישב, מגיד שיעור, מענטשן פון די סטעף, כ'ווייס נישט ווי דו ביסט אין ישיבה און אין כולל, און טשעק מיט. זיי וואס זיי ווייסן, אדער אויב דו זעסט אז ס'איז דא אנדערע וואס זענען יא מצליח זיך צו פארשטיין מיט אים, פרעג זיי וויאזוי זיי זענען יא מצליח זיך צו פארשטיין. און נאכדעם אויב רעדט מען באמת פון איינעם וואס ס'קען זיין אז די וועג וויאזוי דו רעדסט, די וועג וויאזוי דו לערנסט מאכט אים פילן, מ'גייט אריין אין א פילינג וועלט, מאכט אים פילן, שוואך אדער אונטערשטעליג אדער נעבעכדיג און דאס איז פוגעין זיין סעלף עסטיעם אדער וואטעווער און לעקאוויט דעם דארף ער כאילו עקטן און ער בעבלט באמת ארויס א שאלה וואס ער ווייסט באמת נישט וואס ער רעדט אה דאס שוין א נייע עקטום צו יא. דאס איז שוין אבער דאס איז באמת די ערשטע מחשבה וואס כ'האב געהאט ווען כ'האב געהערט די שאלה יא. אז דו לייגסט דיך אראפ ווי דו האסט א קשר און אויך די וועג ווי אזוי ער האט געפרעגט די שאלה ביי אונז אויך און געוויסע וועגן ווי אזוי ער האט אראפ געלייגט זיין שאלה אויפן טעלעפאן האט אויך מיך געמאכט טראכטן אז ער איז אביסל צו אינטעלידזשענט און ס'קען אסאך מאל זיין זייער אינטימידעיטינג פאר חברותות און איך האב עס אסאך מאל, איך האב עס אסאך מאל מיט בחורים וואס קומען און זאגן. כ'האב עס מיט גאר יונגע בדרך כלל וואס קומען און זאגן וואס זיי לעבן אין די וועלט וואס די גאנצע סעלף עסטיעם און די גאנצע זאך מעסט זיך מיט דעם פון וויאזוי מען פרעגט און וויפיל מען פרעגט און ווער ס'קומט פרעגן און ווער ס'קען מסביר זיין און סאו און אסאך מאל ווערט א גאנצע פייט און בעצם וואס יענער וויל איז זאלסט אים מאכן גוט פילן אדער אזא זאך אבער דאס איז שוין ווייטער קאמפליקעיטעד און איך וויל דיך נישט מאכן מער קאמפליקעיטעד איך וויל דיך פשוט העלפן.

אקעי, זייער שיין. אקעי, די נעקסטע שאלה רבי יוסף זאב קומט פון א יונגע מיידל, איך מיין פערצן אדער פופצן ערגעץ דארטן יא, און די שאלה איז זי וויל וויסן וואסערע מין טייפ זי איז, דהיינו אז זי טרעפט זיך זיין מורא'דיג נשפע פון די סביבה, טאמער איז זי צווישן לעבעדיגע מיידלעך איז זי לעבעדיג, טאמער איז זי צווישן שטילע ווערט זי שטיל, קיין אזוי רעכנט זיך אויס נאך אפאר עקזעמפלס. אז ווען מ'איז אין אזא און אזא סביבה מיט אזא און אזא מענטש, דעמאלטס ווער איך, ביהעיוו איך אויך אזוי און בין איך אויך אזוי. סאו, איר עכטע שאלה איז געווען, וויאזוי קען זי וויסן וואסערע טייפ זי אליין איז? דאס איז איר עכטע שאלה. אבער וואס וואס זאגסטו צו דעם? וואס איז די תשובה אדער וואס איז דיין ריעקשאן צו דעם? מיין ריעקשאן איז אז אזא שאלה קען ווערן געפרעגט אויף צוויי וועגן. ס'טייטש, א מענטש קען זעהן פון די מציאות. אז ווען זי גייט מיט לעבעדיגע ווערט זי לעבעדיג ווען זי גייט מיט שטילע ווערט זי שטיל און זי ווייסט נישט און דאס איז איר גורם אז זי ווייסט נישט וועלכע טייפ זי איז קען
פון דעם קען זי זעהן אז זי ווייסט נישט וואס טוט זיך און דאס גאר מאכט איר צומישט און זי ווייסט נישט וועלכע טייפ זי איז אנשטאט צו זעהן פון דעם אז זי איז א טייפ וואס שטעלט זיך צו צו אנדערע למשל פון דעם אליין מען קען שוין זעהן אה, איך קען מיך זייער גוט צושטעלן צו אנדערע, ווען איך בין מיט לעבעדיגע האב איך די טעלענט אז איך קען מיך צושטעלן און מאכן לעבעדיג, און ווען איך בין מיט שטילע קען איך מיך מאכן שטיל, און איך בין אויך א טייפ, סאו דא דא צוויי זאכן, קודם כל איך קען מיך איך קען טון ביידע, איך קען זיין סיי לעבעדיג און סיי שטיל, דאס איז איין זאך וואס איך האב שוין געזען אויף דיין טייפ, אויב דיין קוועשאן איז וועלכע טייפ. דא האסטו צוריק די אינפארמעישן, איך זעה שוין פון דיין שאלה אז דו קענסט ביידע זייטן, דו קענסט זיין לעבעדיג און קענסט זיין שטיל, און די צווייטע זאך וואס איך זעה איז אז דו ביסט א טייפ וואס שטעלט זיך צו צו אנדערע, און דו שטעלסט דיך צו צו אנדערע, ווען דו ביסט ביי אנדערע פארלירסטו אביסל דיין. זאך וואס דו ווילסט, ס'קען זיין אז דו וואלסט ווען געוואלט זיין אביסל אנדערש, און ס'קען זיין אז דו פארלירסט עס. יעצט, דא קען מען אריינגיין, וואס איז די פוינט? איז עס א מעלה? איז עס א חסרון? פון וועלכע פלאץ קומט עס? צו קומט עס ווייל דו האסט נישט קיין איידענטיטי און דו דארפסט דיך אינגאנצן צעצושטעלן, אדער ניין, דו ביסט באמת א פלעקסיבל ווייד ספעקטרום אין די נפש וואס קען זיך באמת צושטעלן צו געוויסע מצבים, און מיט די צייט עסטו זען ווי דו ביסט מער דו. און ווי ס'איז דיך ווייניגער, ווי ס'איז דיך שווערער צו, ווי ס'איז דיך ווייניגער פאסיבל צו זיין דו. ס'טייטש, ווער זאגט לעבעדיג אדער שטיל זענען טייפס, ס'איז דא אנדערע טייפס פון אין ביטווין און דו קענסט דיך צושטעלן צו ביידע, ווי ענדשויסטו דיך, ווי האסטו הנאה, און אויב דו האסט הנאה ביי ביידע, קום מיר טאקע צוריק אז דו ביסט א טייפ וואס קען דילן מיט ביידע. אהא.
אבער. דאס איז מיין אינישעל ריעקשאן. יא. אקעי, כ'פיל אבער נישט אז דו האסט אינגאנצן געענטפערט די קשיא, אין וואסערע טייפ בין איך. אדער וויאזוי קען איך וויסן וואסערע טייפ איך בין? ער איז דאך, יענער איז דאך אדער אזוי אדער אזוי, אדער אין געוויסע, ס'איז דא עפעס א. ס'איז א ספעקטרום, אקעי? ס'איז נישט אדער לעבעדיג אדער שטיל, און ס'איז דא ריזענס וואס מאכן מענטשן לעבעדיג אדער שטיל.
איך קען דיך נישט זאגן וועלכע טייפ דו ביסט, ביקאוז איי דאנט קנאו יו, כ'האב נישט קיין אהנונג ווער ס'איז, ס'איז סך הכל א שאלה פון א האטליין, סאו איי העוו נאו קלו הו די אדער פערסאן איז און וואס ער איז.
אבער איך קען דיך יא זאגן אז אויב דו ווילסט וויסן וועלכע טייפ דו ביסט, זע וועלכע פלאץ דו פילסט דיך בעסער און געשמאקער מיט דיך אליין. לאו דווקא אז וואס דו טוסט אדער וויאזוי דו עקסט איז אייביג ווער דו ביסט, אבער ווי דו פילסט דיך קאמפארטעבל און ווי דו פילסט דיך דיך, ווי דו פילסט דיך עמפאוערד און געשמאק, דאס איז דו. עס מאכט סענס? יא, מאכט אסאך סענס.